Ho, ho, ho! Mir schwätzen haut iwwert e wonnerschéint Thema, oh, woumat mer eis einfach selwer an iech wëlle gutt doen. Eis Balsam op eis Séile schmieren. Jo.
Wann een gestresst ass a midd ass a genervt ass vu verschiddene Leit oder vum Liewen an Aufgaben an To-Do-Lëschten an net weess, wat ee wëll mat sengem Liewen ufänken, dann ass et Zäit fir e bësse Self-Care.
Oh jo.
Ech hun geduecht dat gëtt eis mannste sexuell Folleg, mee anscheinend net. Et gouf nach keng wou mer esou vill gestöhnt hunn am Ufank.
Et kann een och Selfcare maachen an deems een Sex huet, Kelly. Dat stëmmt.
Oder masturbéiert.
Dat ass richteg.
Ass dat wéis de am meeschten deng Selfcare mëss, Tessy?
Euh, nee.
Dat hei ass méi wéi Sex. Mam Kelly, mam Tessy a mat mir, dem Anne. What?
I'm menstruating. Why is that a big deal? Mir schwätzen all Woch iwwert en anert Thema zur Sexualitéit. What the had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Vun wéi de Kierper funktionéiert, iwwer Bezéiungen Bis hin zu Sexpraktiken. Au! Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Also,
generell heescht jo Self-Care fir ënnerschiddlech Leit eppes aneres. Net jidderee brauch déi selwecht Saachen, fir kënnen ofzeschalten oder fir kënnen Zur Rou ze kommen oder sech wuel ze fillen. De Gedanken fräie Laf ze loossen. Zum Beispill.
An eng an déi selwecht Persoun brauch och ënnerschiddlech Saachen, jee no Liewenslag oder Liewensphas. Jo.
Wat mëss du da grad an denger Liewensphas?
Ech lauschteren Podcasts déi mech frou maachen. Ah wierklech?
Déi eng positiv Grondstëmmung vermëttelen. Mhm. Wou déi Leit déi déi Podcasts maachen meng Usiichte reflektéieren. Mhm. Wat fir mech eng mega wichteg Form vu vu Selfcare ass. Éischtens eben esou Positivitéit, wat net heescht, datt een alles komplett onkritesch gesäit, mee einfach. jo enker de Fokus op déi Saache lenkt, déi gutt sinn an och virwëtzeg bleift an oppe bleift fir nei Impulser an. Schonn eleng beim Nolauschtere gëtt meng Stëmmung besser. Voilà. Mir deet wierklech mega gutt einfach, sech virzestellen, dass een positiv denkt a positiv schwätzt och positiv iwwer sech selber schwätzt mhm. positiv iwwer aner schwätzt ja. aner Leute ähm, an op der anderen Seite dat sech ëmginn vu Leute die engem gut doen ja.
an fir un allem wann den op Plaze schafft oder aktiv ass oder och an senger Familie oder wo auch immer viel mat Leute den huet die ganz anescht si wéi ee selwer, ganz anescht ticken, ganz mhm. aner Wäerter an ähm, Iwwerzeegungen hunn an och politesch ähm, aner Astellungen, mhm. Astellungen, aner Interessen, deet et einfach so gut an dass och so wichteg einfach Plazen ze fannen, egal ob am richsche Liewen oder online, wou een d'Gefill huet ënnert sengesgläichen ënnerginien ze sinn. Natierlech gëtt et do och vill Diversitéit an esou Communautéiten, mee dat deet mir op jiddefalls mega mega gutt. Fir mech ass Selfcare éischter ewech vun anere Leit an hin zu mir selwer esou. An ech mengen et ka béides sinn, also ech mengen et ass net entweder oder, mee fir mech ass et éischter esou, ma mol eng Kéier Zäit fräi ze huelen, wou ech näischt maachen a wou ech mech vun engem gudde Film entertaine loossen oder mol e Buch an d'Hand huelen, wat säit 4 Méint nieft mengem Bett läit. Oder einfach och Zäit ze huelen, fir mech a mäi Bett ze leeën a mol doheem ze sinn, well ech si relativ vill ënnerwee. Also fir mech ass Self-Care och vill einfach a mengem Zëmmer sinn an a menger Wunneng sinn an do mer et schéi maachen an esou dat e bësse pfleegen, well ech fannen, et reflektéiert scho mega vill wei mäin Zëmmer ausgesäit, wéi et och bei bei mir bannendran ausgesäit an et mécht mer Freed an et gëtt mer esou mega schéint waarmt Gefill wann zum Beispill mäin Zëmmer frësch opgeraumt ass oder ech mer eng nei Planz kaf hunn oder ech mer eppes Guddes gekacht hunn. Bei mir ass et schonn also dat Podcast lauschtere ganz vill och verbonne mat eleng sinn also well soubal ech do Podcasts lauschtere wann ech ënnerwee sinn dat ass enk eppes ganz aneres also fir mech ass et schonn och esou
Mat bestëmmte Routinnen verbonnen, och bei mir doheem. Also ass op jidde Falls domat verbonnen, dass ech dee Moment eleng sinn mat menge Gedanken. An 't ass nach eng Kéier anescht wéi eppes mat Frënn ënnerhuelen, well et eeben et erméiglecht eleng ze sinn an awer Impulser ze kréie vu baussen a sech kënnen aus enger breeder Palett vu vu Podcasts, mee och vu Filmer oder Serien, mm, yeah. eppes erauszesichen, wat ee grad dee Moment brauch. Stëmmt, dat ass am Fong net esou anescht, wann ech mer un en Dag fräi huelen, wou ech doheem am Bett leien an dann e Buch liesen oder e Film kucken. Voilà. Ja, ja, dat äh, war. Mee ech fanne Selfcare geet awer och ausserhalb vun doheem ganz gutt an, well du do soos, dass anescht ass, wann s du ënnerwee bass an der eppes ulauschters. Also fir mech ass Selfcare och, wann ech zum Beispill am Bus oder am Zuch sëtzen an ech kéint elo op mengem Handy iergendwelch Noriichte beäntwerten oder E-Maile kucken oder, keng Anung, aner Social Media Saache maachen, mer bewosst Zäit dofir ze huelen einfach eng Musek ze lauschteren déi ech nice fannen an einfach aus der Fënster ze kucken oder a mengen eegene Gedanken ze sinn
an net do och nach stänneg op mäin Bildschirm ze kucken oder iergendwéi eppes ze liesen. Am Fong ass dat krass, Sou well mer sou vill äh, am Internet ënnerwee sinn an dat och sou vill positiv Säiten huet a gläichzäiteg ass einfach mol e puer Stonnen oder souguer en Dag net online ze sinn mhm. einfach dat deet einfach gut ja. so dat lenkt äh, d'Opmierksamkeet ëm, et ass ee jo méi bei sech einfach. Méi bei sech an och méi esou a sengem Ëmfeld an et ass, ech muss, ech hu mech wierklech probéiert déi lescht puer Méint mech haart dorobber ze trainéieren, net all Kéiers wann ech mech dann an d'U-Bahn sëtzen oder an e Bus sëtzen, op mäin Handy ze starren, mee wierklech. A fréier ass mer dat mega einfach gefall, wou ech nëmmen en iPod hat an hunn ech d'Musek a meng Ouere gemeet an hunn ech eraus gekuckt a war mega frou d'Leit ze kucken, dat dobaussen ze kucken an Ech mierken, wéi schwéier et mer mëttlerweil fält, meng Opmierksamkeet no baussen ze verleeën, well et esou, well et einfach lo ustrengend ass, well ech et net méi gewinnt sinn. An dann ass et och iergendwéi keng Self-Care méi. Sou, mee et ass awer och keng Self-Care, op mäin Handy ze kucken. Dofir, et ass iergendwéi e bësse schwéier. An ech hu war elo zum Beispill d'lescht Woch, hunn ech eppes gemeet, do war, do war ech ganz stolz op mech, ech hu mer e ganzen Dag fräi geholl. An du war ech mat dräi gudde Frëndinne vu mir an d'Therme, also an d'Sauna a schwammen a rutschen an sou, an hunn och dee ganzen Dag net op mäin Handy gekuckt. An et war mega gäilt Wieder, et war Sonn dobaussen a mir konnten dobausse leien a mir haten e Picknick matgeholl an sou. An ech hunn einfach gemierkt, wéi anescht ech mech dee ganzen Dag gefillt hunn. An owes ware mer dann nach enke gutt iessen an ech fannen och sou zum Beispill zesummen an de Restaurant goen oder sou ass och sou, kann sou eng Saach vu Self-Care sinn, je nodeems. Mat wéi engem Fokus de et mëss wahrscheinlech. An dat war zimmlech nice, muss ech soen. Jo, einfach och schonn esou Zeenewiessel. Also dat kann och schonn, wat mol net heescht, dass de muss eng extravagant Vakanz op en anere Kontinent man oder wat och ëmmer. Mee jo, dat kann och einfach sinn, dass de en Dag op de Stau fiers oder einfach mol jo aus dengem gewinnten Ëmfeld rauskënns an och einfach aner een Dag laang einfach aner Prioritéite setz.
Oder sech och dofir ze entscheeden, e ganzen Dag laang näischt ze maachen, wat iergendwéi mat esou soziale Kontakter ze dinn huet, déi s de pflege muss oder iergendwelchen Aarbechtssaachen oder esou oder Saachen, déi s de léiere muss oder liese muss oder esou. Et ass e bësse esou wéi mat de Boundaries, och esou e permanent sech selwer kenneléieren an och ewech komme vu sou sozialen Erwaardungen. Also du kriss vun der Gesellschaft jo vill vermëttelt, dass et gutt ass, méiglechst vill Frënn ze hunn a méiglechst vill Zäit och mat deenen ze verbréngen. Jo, ech hunn dann iwwer mech selwer erausfonnt, dass ech vill, vill besser eens gi mat enger méi klenger Grupp vu Frënn, mat där ech awer ganz enk befrënnt sinn an och ganz perséinlech schwätze kann an ech einfach jee no Phas, dann zum Beispill all Woch mat der selwechter Persoun eppes maachen, well mhm. déi Persoun mir grad dee Moment gut deet mhm. an eppes gëtt, wat déi aner man net kënne ginn an net ass awer permanent so Roulement an mhm. du einfach och so ja no bannen ze lausren an mhm. Rücksicht drop ze hullen, wou no e grad wieklege Bedürfnis huet an sech net einfach just bei enger Persoun ze mellen an sech mat hier ze treffen, just well et murem un der Zäit fir ja. op van den eigentlech grad dat Bedürfnis net huet.
So.
Ech fand mega schwéier do hein zu ze soen so hey nee mün as well schon e Mount nimi gesinn an wär du an der Zeit dass man rum gesinn bei ech ging am Fong ger wësse wat ze mësse wie der geht an spre mech op dech ze gesinn mé grad am moment breich ech awer en ofwen fir mech se an mhm. ähm, ech fannen dat guer net sou einfach mat dem sozialen Drock ëmzegoen. An du hues virdrun eppes gesot wou ech mer geduecht hunn, am Fong ass dat d'Definitioun vu Self-Care, nämlech epp dat ze maachen, wat der gutt deet. An zwar dech op aller aller éischter Plaz ze huelen an ze kucken, wat deet mir elo an deem Moment gutt. Sou a wierklech sou Net op déi mega hedonistesch Aart a Weis, ech maachen nëmme wat mer gutt deet an ech huele mech ëmmer op esou eng egozentresch Manéier als alleréischt, mee wierklech eng Kéier éierlech mat der selwer ze sinn an ze kucken, Ech maache lo nëmmen dat, wat mech an deem Moment frou mécht an alles wat aner Leit frou mécht, kënnt lo mol op zweeter Plaz. Sou a sech wierklech sou selwer eescht ze huelen. An dat ass och eng ganz aner Saach, je nodeem zu wéi enger Bevëlkerungsschicht s de ugehéiers, wéi ee Geschlecht s de hues, well ech menge Fraen vill méi sozialiséiert ginn, fir ëmmer hir eege Bedürfnisser zeréckzestellen. Dat heescht, fir Fraen huet dat dann enk eng ganz aner Bedeitung ze soen, haut denken ech einfach mol u mech, virun allem wann, wann, wann s de als Fra Kanner hues a sou weider. Do kommen nach esou vill Hürden derbäi, fir wierklech déi Räim ze fannen, wou s de kanns soen, lo hunn ech mer mol einfach zwou Stonnen Zäit fir meng eege Bedürfnisser. Jo.
Wat och nach mega schwéier dorunner ass, zousätzlech, ass, dass mer Self-Care, fannen ech, wéi et heiansdo esou duergestallt gëtt, kann, kann dech och erëm ënner Drock setzen, well et esou ass, esou, oh, mee du muss jo gären Zäit mat der selwer verbréngen an du muss jo léieren eleng ze sinn a frou mat der ze sinn an esou an dat, Kréiert dann erëm e weideren Drock, dass de erëm net gutt genuch bass, wann s de dat net kanns. Sou. An dowéinst mengen ech, huet et schonn och eppes mat esou Aushalen ze dinn, wann et heiansdo net esou gutt geet, mee och wierklech ze kucken, op wat hunn ech elo grad am Moment wierklech Bock. A wann s de dann vläicht eng Entscheedung trëffs, déi net ënnert déi klassesch Definitioun vu Self-Care fält, dat och ok sinn ze loossen. Also dass de esou einfach léif mat der selwer bass.
Ech sinn einfach permanent a menge Gedanken an ech kann einfach ni ofschalten, egal wat ech maachen. An déi eenzeg Aart a Weis fir mech, fir mäi permanente Gedankestroum auszeschalten, ass wann ech mech mat enger anerer Persoun ënnerhalen. Dat heescht, heiansdo brauch ech et einfach, jo, en Dialog unzefänke mat engem Mënsch, fir ënnerlech zur Rou kënnen ze kommen. So. Mhm. Das net unbedingt so eng üblech Art und Weise von, von Self-Care, ähm, weil es geht wirklich auch dem Moment gar nicht darum, was ich mit der Person schwätzen. Es geht einfach nur um das Schwätzen an mhm. sich, dass ich der Person nodauscheren und nicht kann aufdriften, so wie wenn ich einen Film gucken oder einen mhm. Podcast mhm. lauschen, da sehe ich aber auch permanent. Aber ah, beim Podcast funktioniert das nicht, wenn du dann nee, der nee. Person nodauschers. Also nee, wenn nee.
du nicht kannst antworten. Ich muss schon okay. irgendwie einen aktiven Undeel hunn un der Interaktioun. Dat ass spannend, dass de dat mat der Gedanke sees, well doriwwer hunn ech mer och Gedanke gemat. An zwar, dass engersäits Selfcare fir mech ass, de Gedanke sou e Leerlauf ze ginn, wéi zum Beispill wann ech an der Sauna sinn an et ass esou waarm, dass ech net méi denke kann. Oder ech gi schwammen oder maan iergendeng aner Aart vu Sport an da konzentréiers de dech iergendwann enke op däi Kierper a kënns sou fort vun dengen eegene Gedanken. Oder du läis am Bett a léis léisst hinne fräie Laf, jee nodeem wéi s de wëlls interpretéieren, an op där anerer Säit sech awer och explizit Zäit ze huele fir sech emol mat sengen eegene Gedanken auserneenzesetzen an zum Beispill sech dohin ze sëtzen an ze schreiwen, emol déi eege Gedanken opzeschreiwen oder opzeschreiwen, wéi geet et mer, an doriwwer nozedenken. Also ech fannen, a fir mech gehéieren déi zwee Saachen, esouwuel dat Ofschalten an esou ofdriften, wéi och sech konkret fir mech selwer a meng Gedanken Zäit ze huelen a mer muss iwwerleeën, wat iwwerhaapt leeft. Also, an et sinn zwou ganz ënnerschiddlech Saachen, Self-Care ze bedreiwen, mee wann ech eng dovunner net hunn, mierken ech, dass iergendeppes net richteg ass. Jo, et mierkt een och, ech komme selwer net weider oder och am Gespréich mat aneren, wou dann vläicht eng Therapie kann hëllefen. Sou, dass ee wierklech bei enger neutraler, objektiver Persoun. schwätzt an doduerch eben nach eng Kéier eng nei Perspektiv mm -hmm. op, op alles kritt. Ja, dat ass e gudde Punkt.
Sech Hëllef ze sichen ass am Fong och e wichtegen Deel vu Selfcare. Ja, och bei den Dokter ze goen, äh, ja. so Sachen. Ja. ja.
Absolut. Wat ech och fir ze wéineg man. Upsi.

Ass den Aspekt vun der Selfcare och vill vereinnahmt ginn vun, vum Kapitalismus, wann s de esou wëlls, oder vu, vu Geschäfter, déi, déi da Produiten noleeën, virun allem och esou Kosmetikproduiten, fir Wellness a fir da eppes Guddes ze doen a fir ofzeschalten a fir Fräizäit a fir. Wat och ëmmer do ëmmer sou drop steet sou. Du brauchs deen heite Buedmantel fir deng Selfcare Routine. Voilà, dass schonn äh, mee dat ass awer definitiv net dat wat mir elo an éischter Linn mhm. haut hei menge well dat ass ähm, eng ganz spezifesch Form vu Selfcare, déi ei sou vermaach gëtt méi. Woubäi Dir och kann hëllefen. Ja ja kloer kloer.
Met ass awer net dat eenzeg wat existéiert. Nee. Also du kann se och Selfcare maachen ouni Suen auszeginn. Ja.
Mee well s du virdrun dat Wuert hedonistesch benotzt hues, wat Selfcare jo u sech net ass, Also Hedonismus ass e bëssen esou Spaassgesellschaft-méisseg, ech kann, hunn mega vill Fräiheeten an ech muss mer se alleguer huelen. Ja, mee ech gesinn Selfcare schonn éischter och politesch esouguer, also einfach als D'Viraussetzung fir dech selwer a fir däin Ëmfeld schafe fir dech op eng Aart a Weis ze engagéieren an anzebréngen, wéi s de et wëlls. Sou. Jo, et gëtt jo och de Begrëff Radical Self-Care. Dat heescht, dass de ëmmer dono kucks quasi, dass et dir gutt geet an dass dech net déi strukturell Saachen oder de System futti mëss fir däi Liewe gutt ze liewen quasi.
Do gëtt et nach en anere Begrëff, iwwer deen ech an der Lescht e bësse méi gelies hunn, nämlech Radical Softness. Dat ass net direkt verbonne mat esou Self-Care oder Selbstfürsorge, mee schonn och. Kënnt am Fong vun enger konschtschafender Persoun, Laura Mathis, an do geet et drëm, radikal soft ze sinn, also radikal verwondbar ze sinn an dat als eng Stäerkt ze gesinn. Also. Et ass och a Verbannung mat, wann s de eng psychesch Krankheet hues, déi et der am Fong schwéier mécht, och no der selwer ze kucken. An dass de awer ëmmer gesot kriss, du muss duerchhalen, du muss haart sinn, du kanns net d'Gefiller zouloossen, du kanns net dech verwondbar maachen quasi, well dat ass net gutt, well dann gees de iergendwann eng Kéier dorunner futti. A quasi eng aner Perspektiv anzehuelen an ze soen, du brauchs keng Angscht do virdrun ze hunn, deng Gefiller auszedrécken an du brauchs keng Angscht dofir drënner ze hunn dech verletzlech ze maachen, mee dat einfach unzehuelen an dat als quasi sou eng eng Waff och ze gesinn. Net eppes wat dech schwächt, wou aner Leit dech domadder treffe kënnen, mee einfach ze sinn sou, jo mee dat ass sou an dat ass en Deel vu ween ech sinn an ech muss net déi ganzen Zäit dogéint ukämpfen sou an ech muss net déi ganzen Zäit staark sinn an ech muss net déi ganze Zäit dat an dat an dat maachen a mech ofkapselen an sou fir kënnen ze bestoen an der Welt.
Ähm, dat klingt gut. An irgendwie huet mir dat och a menger Selfcare, wann dat will se nennen, gehollef, weil ich mal geduercht hun, ich muss net de ganzen Zeit funktionéieren a stark sinn, mit das okay meng Gefiller ze weisen an das okay mech verletzbar ze machen an dat mischt mech net manner stark am Konträr. Ja an och kënnen einfach seng Bedürfnisser ze kommunizéieren. Ja. Also ech fannen Leit, déi hir Bedürfnisser kommunizéieren an hir Grenzen an an so weider ech fan dat mega beandrockend. Also ja. das net einfach et ja, ja. net äh, sech et äh, extra liicht machen das, dat muss e Pferderde springen mhm. so an mhm. natierlech weisen sech dodurch vun enger verletzlecher Säit Mee jo, wa mer all bësse méi sou wieren, da wier d'Welt besser.
Jo, ech fannen och, dat hues de schéi gesot, Tessy. Merci.
Ech mengen, en Deel vu Radical Self-Care an där Idee ass och, dass Prozesser oder sou ze heelen an no sech selwer ze kucken ass net linear. Dat heescht, dass net, dass de et iergendwann eng Kéier kanns. An du sou, ah ech weess elo wéi ech no mer selwer kucken an elo kréien ech dat fir ëmmer mega gutt hin, mee dass et heiansdo besser geet an heiansdo net esou gutt geet an dass et och ok ass wann et net esou gutt geet an dass et iergendwann erëm ka besser goen oder och net an dass all Ëmgang a Situatioun quasi ok ass sou an dass de dech net muss fäerdeg maache fir ëmmer besser ze ginn ja, oder well ja. grad wells de haut gemerkt hues so, bon, hat zwo Stonnen Zäit wo ech ma hat kéinten abs gutes doen an hunn trotzdem eng Stonne vun der op Facebook verbruecht an die aner Stonnen abs gemet wat mech überhaupt net befriedigt huet mhm. so mir das doch einfach okay ass grad so wie deng Dagesform ass yes.
Mir fillen eis lo allen zwee ganz zen hei am Studio. Mhm. Mir hoffen äh, dir iech och an wann net, dann äh, mat vläicht e bëssen Selfcare den Owend. Äh, mhm. Äh, probéiert Sachen aus. Äh, vläicht äh, wësst der och scho ganz genau, wat er wat der Owesroutine muss sinn fir mhm. iech optimal gewappnet, psychesch gewappnet ze fillen a physesch fir muer an den Dag eran ze starten. Bis dann.
Eng gutt Fro, gutt gefrot!

Meeschtens geet een dovunner aus, e Penis. Lo ass et awer esou, datt een och Sex huet, wann een Oralsex huet, oder klitorale Sex, also wann näischt an d'Vagina agefouert gëtt, oder Analsex. Ausserdeem ginn et jo vill éischte Kéieren. Zum Beispill eben déi éischte Kéier Sex mat enger Persoun mat engem Penis ze hunn, déi éischt Kéier Sex mat enger Persoun mat enger Vulva ze hunn, déi éischte Kéier Oralsex, déi éischte Kéier an enger bestëmmtener Stellung, mat enger bestëmmtener Spillsaach, Telefonsex, déi éischt Kéier mat enger neier Persoun ass souwisou ëmmer eng éischte Kéier, oder déi éischt Kéier mat méi wéi enger Persoun Sex ze hunn. Et géing also scho Sënn maachen, fir jiddereen involvéiert, datt een vläicht e bësse manner Drock op déi éischte Kéier penetrative Vaginalsex géing leeën. Virun allem well et eng Rei Leit gëtt, déi keen oder kee grousst Interesse u sou enger éischte Kéier hunn. Mee dofir ganz vill aner éischte Kéieren. Wéi al sinn da Jonker am Duerchschnëtt, wa se déi éischte Kéier penetrative Sex hunn? Statistike soen, datt mat 17 Joer ongeféier d'Hallschent vun de Jugendlecher schonn eng Kéier penetrative Sex haten. Dat heescht awer och, dass d'Hallschent nach net. Statistike soen och, dass d'Jonker ëmmer méi spéit sexuell aktiv ginn. D'Grënn dofir si verschidden, mee eppes wat ee sécher soe kann, och wann et op den éischte Bléck vläicht onlogesch erschéngt, Wat e Jonker méi opgekläert ass iwwer Sexualitéit, säin eegene Kierper a Bezéiungen, wat se méi spéit Sex hunn. Eng aner Fro ass, Firwat huet een da lo déi éischte Kéier? Oft héiert ee vu Leit, datt se et am Fong just e bëssen hannert sech brénge wollten an datt de sozialen Drock do ass, datt een dach endlech mol déi éischte Kéier gehat soll hunn, well all déi aner haten se jo och, egal ob dat stëmmt oder net. Dofir soen och eng Rei Leit, datt hir éischte Kéier net besonnesch gutt war. Lo ass natierlech d'Fro wat gutt heescht. Dunn hunn ech mer geduecht, ech kéint jo e klengen How to, déi éischte Kéier penetrative Sex maachen. Fir all déi Leit dobaussen, deenen hir éischte Kéier penetrative Sex net esou gutt war oder deenen se nach bevirsteet.
How to, Eng Uweisung fir de Gebrauch.
Éischtens, Wéi mierken ech, dass ech prett si fir meng éischte Kéier? Et gëtt, symbolesch natierlech, dräi Luuchten, wéi sou Verkéiersluuchten, déi op rout, orange oder gréng kënne stoen. An déi musse quasi alleguer op gréng stoen, fir datt ee prett ass. Déi éischt ass mental. Dat heescht, datt ee sech virstelle kann, mat enger Persoun penetrative Sex ze hunn, datt ee mengt, et ass eng gutt Idee, et ass een interesséiert, et fillt ee sech prett. Dann emotional, dass een eng gewësse Sympathie huet fir déi Persoun, mat där ee Sex huet, dass ee sech bei hir sécher fillt, hir vertraut a sech och traut, Saachen ze kommunizéieren oder unzeschwätzen. Mat emotional prett fillen mengen ech net onbedéngt, dass ee muss mega an déi Persoun verléift sinn oder eng längerfristeg romantesch Bezéiung wëll hunn, mä e Grondgefill vu Wäertschätzung, Sympathie an Zouneigung sollt schonn do sinn. Déi drëtt Ebene ass déi kierperlech, nämlech datt et sech gutt ufillt ugepaakt ze ginn, datt ee gären déi aner Persoun upaakt, datt een sech kann entspanen, datt ee steif oder fiicht gëtt. Mee souguer dann kann et sinn, datt ee verkrampft. Dofir sollt de ganze Kierper prett sinn a sech wuel fillen. Dat hänkt natierlech vill domadder zesummen, wann ee sech mental an emotional och prett fillt. Wann eng vun deenen dräi Luuchten, mental, emotional oder kierperlech, op rout steet, sollt ee vläicht nach e bësse waarden an aner Saachen ausprobéieren. Wann se op orange steet, sinn dat op jidde Fall Saachen, iwwer déi ee schwätze muss. Net nëmmen iwwer déi mental oder emotional, mee och iwwer déi kierperlech. Et kann nämlech zum Beispill sinn, dass ee Loscht op Sex huet, dass een mega frou mat där Persoun ass a wierklech wëll Sex hunn, mee awer net fiicht oder steif, an ëmgedréint. Zweete Punkt, Wat brauch ech? Wann een sech prett fillt, am Fong net vill. Do fale mer dräi Saachen an, eng Persoun, mat där een sech wuel fillt an déi sech och prett fillt, dann e Raum, wou een sech wuel fillt, also en Zëmmer, wat ee kann zouspären, dass ee keen Zäitdrock huet, dass am beschten net d'Gefor besteet, dass iergendeng aner Persoun erakënnt. Mee bon, et kann ee sech déi Ëmstänn net ëmmer ganz eraussichen. An dann wieren nach vu Virdeel Gleitgel, Spaut an Uechtsamkeet, also dass een drop kuckt wéi et mir selwer geet a wéi et der anerer Persoun geet. An net schlecht ass och méi e breet Verständnis vu Sex, also dass net einfach iergendeppes iergendwou eragestach gëtt an da war et Sex, mee dass een och vläit de ganze Kierper mat abezitt. Punkt Nummer 3, Péng beim penetrative Sex. Wann eng Persoun mat Vulva Péng verspiert, ass et meeschtens, well d'Vagina, also dee banneschten Deel, verkrampft ass. D'Vagina ass e Muskelschlauch, dee kann sech ausbrieden an entspanen an ass am Fong och zimmlech dehnbar. Mee wann een nervös ass oder eppes mécht, wat een net gewinnt ass an uspaant, spaant sech natierlech och de Muskel un, e verkrampft sech an da kann et esouguer sinn, dass dee banneschten Deel vun der Vaginalwand, deen zimmlech empfindlech ass, ufänkt mat bludden. Wann iergendeppes wéi deet, sollt een op jidde Fall ophalen an eng Paus maachen a mat eppes aneschtes weidermaachen. Punkt Nummer 5, An d'Jungfernhäutchen? Dat sougenannt Jungfrauenhäutchen ass am Fong keng Haut. D'Hymen ass e klenge Som oder och eng sougenannt Schläimhautfal, déi sech wéi e Rank ronderëm de Vaginalagang leet. Déi Häitchen ass zimmlech flexibel a kann am Fong net räissen. D'Hymen, also dat sougenannt Jungfernhäutchen, ass also fir d'éischt mol keng Haut, déi zou ass, soss kéint kee Reegelblutt erauskommen, mee déi sech beim Wuesstum zeréckbilt. Bei deene meeschte Leit ass se kaum nach do an kann een et och net spieren an zimmlech flexibel, soudatt se sech op d'Säit schiebt an e Penis oder en Dildo oder Fangeren oder en OB an d'Vagina andréngt. Wann der méi iwwer de Mythos zur Jongfräilechkeet gewuer wëllt ginn, kënnt der gären dem Tessy a meng Episod lauschteren. Fënneftens, an dann? Déi éischte Kéier penetrative Sex kënnt engem ëmmer wéi sou eng grouss Saach vir, an dann ass et eriwwer an et ass ee komplett anescht? Nee, sexuell aktiv ginn ass e Léierprozess, wou ee kann erausfanne wat ee selwer gutt fënnt, wéi et ass anere Leit kierperlech no ze sinn an Intimitéit ze deelen. Et léiert een, wéi ee ka matenee kommunizéieren, wéi sech aner Leit ufillen, wat anere Leit gefält, wat ee selwer wëll an, an, an. An dee Prozess ass ni eriwwer. Ausserdeem sollt ee sech net ënner Drock setze loossen, jeemools oder séier penetrative Sex ze hunn, wann een dat net onbedéngt wëll, egal op déi éischte Kéier oder iergendwann a sengem Liewen.